Reit Iwan, um, nes i gofyn i'r hogia um, curo'r 4 gem uh, cartra yma ar y rhediad yma a da ni wedi gwneud. Um, be di sylwadau chdi ar y rhediad i hun ac ar sut da ni wedi performio heddiw? O, oh, ynddo, dwi'n dwi, dwi reit bles achos mae'r reaction da ni wedi cael ers rhyl yn, yn un da iawn. Um, ond ar y cyfan, o'n i'n mynd hapus efo uh, first half heddi yma, o'n i'n meddwl bod ni reit complacent, oedden ni'n chwarae, chwarae fel da ni'n medru chwarae, oedden nhw'n chydig dangos lot o galon ac oedden ni'n gorfod matcho hynna sydd yn reit siomedig achos efo ffitrwydd ni a quality sgynnon ni yn y tîm um, dyla ni jyst i chwarae rownd yn nhw ond oedden ni'n mynd, i ffei, mynd am ffeit efo nhw which di hynna'n fatha ni um, so eisiau fewn half time a cael, a cael go a dwi wedi cael reaction fel ges i second half ac os wbath uh, dylai di bod fwy na saith ond fedrai'm fedra nocio nhw dwi wedi cael y reaction dwi eisiau dwi wedi cael yr 100% da ni wedi sgorio dwi'n i'n faint o gols a mond i considio Un neu ddau, so yn dw hapus iawn. Reit, a sôn am goliau, um, mae Brios wedi dod yn ôl hiddio a sgor y pedair. Mae'r rhediad da hi o'n ydy. Yn di tad, uh, os wbeth fo copio di fwya half time, achos gall y ddau one on one, ac os, pan da chi'n chwilio am confidence fel mae strikers yn, mae rhaid chi, just, mae rhaid chi orffan hynna, da chi lot o Ond t'od fedra- fedrai'm deud o gymaint achos ma' work rate so mae o mae o'n onast a dwi falch bod o 'di ca'l pedwar heddiw 'ma a dwi'n gobeithio neith o gicio mlaen rŵan. Reit yym y sgwad yy nes i siarad chdi am hefyd Iwan yym ma'n sgwad cry' gin yr eitem yma mwy na thebyg dwi'n meddwl enwe y sgwad yy cryfa 'dan ni 'di ga'l a o'n gin ti un neu ddau o hogia allan heddiw hefyd yndoedd? Oedd dwi'n cytuno yym dwi'm yn me'wl bo' fi 'di ca'l sgwad mor cry' gry' â hyn yn Gaernarfon ac ond o'dd raid i ni gryfhau achos mae'r league di cryfhau um, o gyda ni Rhys yn missing heddi mae mewn prodas Jay Gibbs dal yn suspended a da ni wedi cael plus masif uh, ddoe lle uh, mae'r specialist i roed o'r rôl clear i griffo so fydd i ryw fus arall yn galw fyny i match fitness ond mae hwnna'n ma hwnna fatha signing newydd mae o'n i fi mae'n un o'r strikers gorau yn y league So os fedra ni gario ymlaen fel da ni wedi bod yn chwarae hyd yn hyn a pigo'r points mae fyny a, a sgorio'r gols fel yda ni, mae ma Griffin wedi dod i'n ôl i fewn a mond pwsio'r streicar sgynny ni sydd yn chydig bach yn frightening. So na, ia, yeah, o fyny i Je, Rhys a, a Griffo gwffio i, i fewn i'r tîm hwn. A sut uh, teip o streicar ydy Griffo? Dwi'n dod ar rhywbeth gwahanol i ni? Ydy, mae Griffo chwarae off yr ysgwydd. Um, Mae'n ma, ma, ma, ma un o'r streicars gorau dwi wedi chwarae fo lle. Um, Mae o'n hongian ar yr ysgwydd, mae o'n, diolch yn dod i fewn, mae o'n, a ma, mae o'n, mae'n sydyn. Um, so ia, mae'n dod â dimension o llawanol ni, achos obviously mae Daz yn licio dod tu fewn i, i wneud pethau digwydd, mae Brisi yn licio neu chydig bach o'r ddau. So ia, neith o gryfau ni eto. Um, ond dwi wedi, pan gynnwch chi James yn geddi, mae Rhys um, a Curo 7 0 fel da ni wedi wneud, Um, mae, o, mae o'n chydig bach o sein, um, ond mae rhai fi, mae rhai fi roi dwy Ryan Williams wedi fy attitude Ryan Williams. Dwi wedi teimlo i Ryan yn ddiweddar achos mae wedi bod yn outstanding ers dod i fewn, ond o'n i'n teimlo ar ôl rhyl bod oeddwn eisiau mynd efo experience yn erbyn Flint a hoci oedd yn abod y lig a obviously ar y rhediad da ni wedi mynd ar mae wedi bod yn anodd i, i rai ddod yn ôl i fewn ond bydd o fewn os fawth yn holi hyd mynd os a. Um, reit, ia, gem holi hyd, mae ti ddech ymlaen i hwnna? Yn do, yn do, um, swn i'n medru neu heb ddi, chos Dim yn gwpan, dim yn gwpan, dwi'n dwi rili really licio ond y, y targed dros i'r hogia cyn uh, dechrau season lle oedd i fynd yn un yn well na beth nathon ni tymor dwytha achos gatho ni glec yn rhyl yn yr o'n gynta. Da ni di wneud hynna ond eto da ni'n mynd yna i gyro gêm, pwysio curo bob gêm dwi'n involved yn whether Dion World Cup neu'r league. So ia, yeah, fyddwn ni'n gwneud pethau'n iawn yn, yn rhedeg fyny at hynna a gobeithio na ni gyro'r gêm. No, champion, diolch i ti o'na, um, congrats ar, ar y perfformiad iddo.
Ia, yeah, diolch yn fawr iawn.